Ewò srɔ̃nyɔnu aleke? Ewò vi aleke? Meda akpe na Mawu ɖe mí katã ƒe agbe ta le ŋkeke sia dzi. Egbe yi ke nye ƒome kɔkɔe va zã. Meda akpe na Mawu ɖe ƒome ɖe sia ɖe ta. Ƒome yiwo ke míedo go tso le tɔkpa dzi, enɔkpa dzi. Ƒome nyuie yiwo ke me míedo go le eye ƒome aɖeke menye ƒome gbegblẽ. Ame yiwo le ƒomea me woawoe nye ame gbegblẽwo gake ƒome ya megblẽ o. Ƒome aɖeke mefa o. Ɖe sia ɖe xɔ tso eye ɖe sia ɖe fa. Ƒome ɖe sia ɖe nyo ɖeke menye gbegblẽ o. Aka be tsi magblɔ na wò be, Afi yi ke Mawu kɔ kɔ da ɖoa, ènya be fi mae nyo na wò. Yi na nèdo go tso ƒome ma me. Abia ɖokuiwò be, Nu ka wɔ ye nyemedo go tso Aƒetɔ Agbavɔ ƒe ƒomea me o? Alo agblɔ nam be, Nu ka tae medo go tso takpoƒomea me o ao la mawu nya be wò hã ɖe ado go tso akakpo ƒomea me ado go tso gerado ƒomea me ado go tso dɔamekpɔ ƒomea me ado go tso desuza ƒomea me Ado go tso mɛsa ƒomea me. Ƒome ke me Mawu kpɔ be ate ŋu akpɔ ŋutifafa ame nuveve le ƒome ma me ye wòna nèdo go tso. Egbea mi le ƒome kɔkɔe ƒe azã ɖum. Ake medzi maɖo ŋku nane na o. Be nu sia nu yi ke mibia Mawua, Mawu tsɔe nana mi. nyɔnu yɔ be hana nyɔnu ya eɖe srɔ̃ eye ame yiwo ɖe srɔ̃ yɛ le atsu siwo dome atsu siwo ko nɛ wòhã gbekagbe nɔ le fɔfɔ ge gbekagbe nɔ le viedzi ge gbekagbe hã na nanu vi le samu ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbãtɔ me xexlẽme gbãtɔ kɔ yi bla vɔvɔ enyilia Hana nye ame yi ke se veve le eɖokui me eye be ao nenye be nyatsu siwo amewo ɖom atsu si woanɔ nya hem le ŋuti me woanɔ nye kom eza kple keli le esime ke mawu le asinye ao esesẽ na magba nenye be mawu ke subɔ mele ele agbea ke matsi mawu ma yome elabe menya be mawua medana ŋfu hana tsi mawu yome hana be yeawɔ ŋkeke tɔ ƒe gbedodoɖa hana wɔ ŋkeke tɔ ƒe gbedodoɖa kple mawu ŋkeke tɔlia gblẽ ne bena ɖe mawu Egbea nye menu ƒo go, gake menya be nu yi ke mebia wòa, ewɔ Mawua, eɖo ŋuti nam xoxo. Hana be egbea Mawu ŋkuwo me ko nɔ ge ma la. Nɔvinye, si Mawu tso. Ne si Mawu tsoa, enu yi ke le Mawu sia akɔe kɔ na wò. Yata David be Yehowa nye nye sitsoƒe kple nye mɔ sesẽ, nye mɔ si ke nu medoa nu ɖo. Le Psalmo bla asieke vɔ ɖekɛ me. Yehowa nye sitsoƒe kple nye mɔ sesẽ, nye mɔ si nu meɖo nu ɖo. Hana ɖo ŋu ɖe eƒe Mawu nu, eye le atsu siwo dome Keke tɔlia gbe ko do gba ɖa gbɔa, ebe menu ƒo go gake eƒo nu la. Yiƒe nua le ʋaʋãm le ema mee. Aƒetɔ be ao. Edze be yeawɔ nane na Hana. Hana ɖo aƒe me. Esrɔ̃e ke megakando me nɛ. Eyi me hã menye yiƒe yi o. menye eƒe game o gake nu ke dzɔ esrɔ̃ be ao hana gbɔ ko tsi ge ma la egba nye kple woe anyi nɔ gebe hana be ao menye eƒe ŋkeke o ŋutsu la be ao enye woƒe ŋkeke o menye woƒe ŋkeke o nye kple woa egba nye kodo ge hana be nya aɖeke mele si enumaka Wobe a ɔ kple srɔ̃ dɔ eye evi ke dzi mo le ƒe nagbo nagboa ekpɔ ɖevia. Nu kae ma mate ŋu awɔ? Ewɔ ame le srɔ̃ dzi. Ewɔ ame le srɔ̃ dzi eƒe nagbo nagboa. Ɖe aƒetɔ ma na wo srɔ̃ na ɖe wa. Ewɔe ke le fu kpem na vitsitsi. Ɖe Mawu makpe ɖe tso nakpɔ efu afɔ adzi vi wa? Te ɖe Mawu nu kple wò agbemenyawo. Te ɖe Mawu nu kple nu yi ke le dzɔdzɔm ɖe dziwò. Mebe gogo Mawu ne nakpɔ nu si ke wòawɔ. Ewo ŋutsu yi ke mele fu dom o, te ɖe Aƒetɔ Yehowa nu. Ko srɔ̃ gblɔ na Aƒetɔ la. Wɔame le srɔ̃ dim be aɖe te ɖe Mawu nu. anɔ srɔ̃ wɔna. Metsi ma gblɔ na be Yehowa ƒe ŋuti kɔkɔe, Yehowa ƒe ame gbɔna kple ƒe ame nu eve, Yehowa ƒe ŋusẽ yi ke le dziwòa, etre akɔ wu sia. Ebe yɔm ekema matɔ nɔ, eye nu gã kako katã menye la de kɔ fia. Meda akpe na Mawu be Mawu na nefɔ fu. Meda akpe na Mawu be Mawu na nedzi vi. Meda akpe na Mawu be ena be esrɔ̃ la si. ke ewɔ ƒometatɔ mawu kɔ kɔ da ɖe ƒomea ŋuti be nakpɔ ƒomea dzi be kpɔgbɔ be yi srɔ̃ megasi aƒe o kpɔgbɔ be srɔ̃ ƒe agbaze nazrɔ lɛlɛlɛ kpɔ be srɔ̃ nanya kpɔ wo nu sia nu dzra srɔ̃ ɖo ewɔ ŋutsu nu ka wɔm nele le srɔ̃ ŋuti Aƒenɔ ma yi ke nèɖe da ɖe xɔ to nu abe srɔ̃ ene. Lɔlɔ ka ƒomevi nètsɔ nɛ? Metsi magblɔ na be Yehowa le wò kpɔm. Lɔlɔ yi ke nètsɔ ɖea lɔlɔ magane gadze gɔme na fofoa le. Naneke mesesẽ wɔwɔ na Mawu. Nyɔnu ma yi ke le asiwòa, Mawu kɔe da ɖe gbɔ be wòanye yayra na wò. Nenye be va zu yayra na wò egbea, Ye egbea metsɔe ɖe naneke me oa? Metsi magblɔ me natrɔ wò ŋutinye. Trɔ ɖe srɔ̃wò ma nu. Trɔ ɖe eya ma nu. Zi ale si ke medze agɔ le dziwò koa, trɔ ɖe eya ma ŋuti. Zi ale si ke mewɔ naneke do vlo wò koa, trɔ ɖe eya ma nu. Metsi magblɔ be Yehowa nye nuwo katã. Ebe wò ŋutsu nalɔ̃ srɔ̃ o. Megawɔ dɔme veve le eŋuti o. Kpɔ gbɔ be ele didie zã kple keli. Kpɔ gbɔ be eɖu nu zã kple keli. Kpɔ gbɔ be dɔ mewui o. Kpɔ gbɔ be tsikɔ mewui o. Mawu nado ŋusẽ wò be nàlé be na nyɔnu ma. Mawu nedo ŋusẽ wò nàlé be nɛ. Zãle si ke trɔ le nyɔnu ma gbɔ eye nègatsɔ lɔlɔ̃ kɔ nɛa, Mawu ayra wò. Ewo nyɔnu, bubu ka tsɔm nèle na srɔ̃ yawo katã? Aleka ke srɔ̃a le hã? Tsɔ bubu nɛ. Zi ale si ke wòɖe wòabe srɔ̃ nɛ koa, de bubu ya me dzi. Da nu ɖe le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi ke wòaɖu. Na be srɔ̃ nakpɔ dzidzɔ nenye be gbɔ tso dɔ me. Menya be Aƒetɔ la, eya wɔ nuwo katã yi. Nutsu mɔmɔ kɔe kɔ nɔ, elabe eyi ma ŋutɔ o hã edze nuwo be yeaɖee. Ŋusẽ dɔ me neva wò agbe gbɔ. Nàlé be na nutsu ma. Medzi magblɔ be lɔlɔ̃ yi ke nèkɔ nɛa, wò susu megayi ŋutsu bubu aɖeke dzi be ŋutsu ya nya kpɔ wu ye srɔ̃ loo Ŋutsu ya ega le si wu srɔ̃ lo. Ŋutsu ya elé be na me wu ye srɔ̃ lo. Dze agbagba be srɔ̃ nalé be na wò. Mègaɖo susu baɖa aɖeke o. Zi aɖe si ke medze agɔ le dziwò koa, trɔ nalé be nɛ. Ɖaŋu nɛ le game nyuitɔ dzi. Mawu eve na me nu. Mawu neve nu. Medzi magblɔ na wò be lɔlɔ̃ manegagbɔ na ewɔ vi mebu tɔ kple nɔ be nanɔ agbe dedie wòadze dzi nɔ mi. Ne meɖo to tɔ o, meɖo to nɔ o, meka nagabu. Wowoe nye Mawu nɔ le anyigba ya dzi. Leke agblẽ nɔwò da ɖi ava yɔ ame bubu be ye nyee nɔ? Leke agblẽ fofowò da ɖi ava yɔ ame bubu be ye nyee fofo? Ao, zi ale si ke tɔwò le agbe ŋdɔ wò le agbea, nànya be dzila le esi. Ne womele agbeɔ, yi ko nàyɔ ame bubu tɔ. Gake ame ɖeke meyɔa ame ɖeke be ye fofo yewòtɔ nana ame o. Etsi ma ɖo kui nɔ. Ne tɔn mele agbe, nɔn mele agbe o. Mawu tsɔ ame ɖe kɔ da ɖe woƒe mɔ me. Beléle nye tɔ ne va. Gake ne nye be etɔn le agbe, nɔn le agbea, ne nu ne wòaɖu. Le eƒe tsitsia me, kɔn ɖuɖu ne wòaɖu. Le eƒe eyi sesẽ me ko lea, kpe ɖe ya ma ŋuti. be hã nakpɔ dzidzɔ le dzilawo dome nekpɔ dzidzɔ le dzilawo dome edzi be nawɔ nane nae edzi be yeakpɔ yi hã edzi na dzo be vi le esi mena wo neɖu o ye wo hã wɔ vi ɖe ne ne wòaɖu mekpɔ dzi o wɔ vi ɖe ne wòaɖu aƒetɔ ne do sɔn le yame.

Nyɔnu ma ɖeka ko nenye srɔ̃. Ŋutsu ma ɖeka ko nenye srɔ̃. Medo gbe ɖa tɔxɛ wɔamee le srɔ̃ dzim be yeaɖea. Yehowa nege ɖe eme na wò. Wɔame si ke le veve sem le atsuƒe eye wodzo le gbɔwò, ame aɖeke megali na wòa? Mawu neʋu mɔ nɔ wò nàkpɔ srɔ̃ nyuitɔ aɖe be wò dzi nadze eme le Aƒetɔ la me. Yehowa neyra wò le ɣeyiɣi me. Nedo ŋusẽ le eye vevia me. Yiƒe keke le neklẽ ɖe dzi o. Yiƒe ame gbɔ nɔnɔ na nye tɔ. Yiƒe ŋutifafa nado o ɖe dzi. Medo gbe ɖa bena ɖe eme nanyo na wò ɣeawo katã. Naneke mahe wò yi megbe o. Yehowa nekɔ ŋutsiwò. Mawu neyra wò atsuƒe. Neyra wò srɔ̃ɖeƒea. Neyra wò ƒome. Mianye gbã le gbãtɔwo katã dome eye mianye ta le tawo katã dome. Yehowa neyra wò abe leke wòyra Yesu wòyra fofoa eye wòyra dada hã. Ƒome kɔkɔe ƒe amenuveve ma netsa ɖe wò hã dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.